hazvina mhosva kuti vaisangana nematambudziko hazvina mhosva kuti vaisangana nekuvengwa hazvina mhosva vaisangana nezvairwadza asi panapa james anovaudza kuti biduas of the chii tiri kuda vanhu mukati mechitungwiza vanoti kana mharidzo ichinge yapera nhasi tigoti mwari maita chii maita basa Ndataura zvikanzi we are the churches of Christ. We speak when the Bible speaks. And we are silent when the Bible speaks. Tandwe kwanuwe ndozvaanowanzoda kwanamira panapa. We are the churches of Christ. We speak when the Bible speaks and we are silent when the Bible is here. Good slogan anditika. Asi dati nhasi slogan yemuchanzwa ndichiicriticize anditika. Tunoti Mwari vatidini? vatidini panapa munyori ari kunyora akananga ane makristu vakafanana nesu dzimwe nguva makristu aya vaisangana nezvairema zvakutokura zvedu vaisangana nemachallenges vaisangana nezvairwadza asi munyori jakobho ari kuti hama dzangu kana muchinge manzwa shoko ivai vaitirei tiri kuda vanhu mukati mechitungwisa hazvina mhosva you are coming from seke hazvina mhosva you are coming from mayamara hazvina mhosva you are coming from manyame zviri kutaura nhasi kuti kana tichinge tanzwa shoko when we have heard the word of jesus when we have heard the message of jesus it's not about hearing hazvizi kungonzwa bedzi asi zvakuda vana mai zvakuda vana mbuya vanoti kana vanzwa they put it into practice halleluya ama Vanhu ava vari kunyorerwa naJacob vakanga vari vanhu vakanga vari mukati mezvinorema, vaisangana nemiedzo mizhinji, vaisangana nematambudziko mazhinji, but Jacob anovaita encourage to be doers of the word. Hama, mukati menyika yatiri kurarama zvino hazvina kumira zvakanaka Economically things are not well in our country. Financially things are not well zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi nhasi panapa Mwari ari kutaura kuburikidza nethis man anonzi Jacob. Zvanzi ngativei vaiti vei. Tiri kuda vanhu mukati mesangano rechitungwisa. Vanhu vasingangonzwe vhangeri. Vanhu vasingangonzwe and they just sit down voti takanzwa takanzwa asi havaise muyi mabasa Vanhu ava vaisangana nezvairema, vanhu ava vaisangana nematambudziko, vanhu vaisangana nezvairwadza zvaivaremera, asi Jacob anovakurudzira regardless of the temptation dzavaisangana nadzo, regardless of matambudziko avaisangana navo, asi anovaudza kuti hama dzangu ivai vaitirei, hama tiri vaiti here veshoko kana mwari akatitarisa mangwanana kana mwari akatitarisa mangwanana as the churches of christ dzinotaura panotaura shoko ramwari as the churches of christ who speaks when the bible speaks tiri kuita here zvatinodzidza mushoko ramwari kana kuti imwe nguva vaparidzi vanoparidza vagobuda dikita vagochuruka kunge vanaiwa vagopongwa nekufamba vachiita evangelism asi chinenge chadzidziswa hachiiswe mui mabasa hama mwari ane zvavada kuti izive nhasi sangano nemuchitungwiza makristu aya vakanga vari vanhu vaitambudzika makristu aya vakanga vari vanhu vaisangana nemachallenges anokuda atinosangana nawo nhasi asi hazvina mhosva nematambudziko murume anonzi jacob anovaudza kuti ivai vaiti vei do not be hearers only asi kana manzwa vhangeri kana manzwa vhangeri kana manzwa malessons kana manzwa zvidzidzo mwari ari kutarisa kuti when you have heard the lessons in your word you have to put the lessons into practice when you have heard the doctrine of the church when you have heard the message of the bible kana wanzwa vhangeri haisina wekuti ndakadzidza but yana uzvino yekuti put that into practice halleluya vanhu vakatanga kuisa word into action point number one the Jews on the day of Pentecost. Acts chapter 2 verse number 37. It's a very common scripture yatinoziva tese. Zvanzi Peter akaparidza nezuva rePentecost. MaJuda vakanga vauraya Jesu vakanga varipo. Vanhu vaibva nzvimbo dzakasiyana Cappadocia Libya, Pondas vaibva nzvimbo dzakasiyana vauya kuzoobserva the day of Pentecost. Zvinonzi Peter akasumuka among as the 12 apostles ndokutanga kuparidza nezvaJesu. MaJuda vari kunzwa vanhu vairarama mukati metsika yeJudaism These people observed Judaism and they were addicted to Judaism. Vanhu vekuti kana ukavabvisa pachiJuda zvainetsa nekuti vakanga vari vanhu vari addicted. Chakanga chabaira chikadini? Chikatyokera. Vaida tsika dzavo dzechiJuda. Asi Peter on the day of Pentecost anovaudza kuti maJuda Imi maJuda hazvina mhosva iwe arrogant. Hazvina mhosva iwe vanhu vakanga vari discontented. Makanga muri vanhu vasingagutsikane. Asi nhasi nda kukuzivisai kuti Jesu wamakarovera Mwari wakamuita zvinani. Zvanzi vakanzwa izvozvo vakabaiwa pamwoyo nekunoti kuna Peter nevaapostora, toita seiko nhai Peter? What shall we do? Watiudza about salvation. You have taught us about salvation. Now what must we do? Ivai vaitivei? MaJuda vakati vanzwa zvanzi naPeter, tendeuka imwe nemwe wenyu kubhabhatizwa nezita rani. Hama, zvanzi pavhesi number 41 zvino ava vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa vanhu vanenge zvinhu zvingani zvitatu vanhu ava havana kungonzwa kuti peter watidzisa nesalvation They did not just hear. Havana kungonzwa kuti aiwa kuJerusarema nhasi kwanga kuchinakidza kwaifaya Peter anga achirova mharidzo. But vakati vanzwa vhangeri, they were pricked in their hearts. Vakabaiwa vakanyon'onywa Ndokumva chakateera it was action kuti toita seiko nhai Peter watidzivisa nezesalvation watidzivisa nezveruponeso toita seiko nhai Peter Peter anoti tendokai mumwe nemwe yapavadzwe nani zvanzi vanenge zvuru zvitatu vakatendoka vakabhabhatidzwa the Jews a stubborn nation an arrogant nation vakakwanisa kubvuma kuti vhangeri rabayi ndokubva vatendeuka ndokubva vanyudzwa mumvura hazvina mhosva vaibva kulibya hazvina mhosva vaibva kupondas hazvina mhosva vaibva kuijipita asi panapa vakateedzera system yajacob ivai vaitirei be doers of the world hama tiri kuda vanhu mukati mechitungwiza vanoti kana vaudzwa nezvevhangeri haisi nhau yekungonzwa haisi nhau yekungoti maita basa izvo zvingapedza uchaona vanhu vachiuya ava maita basa mfundisi ha maita basa mfundisi ha maita basa ana maikuwa ha maita basa ndaita basa rei randaita ndaita basa rei kana tapedza unozoona vachiti ndaita basa asi zvamati ndaita basa chizvisei mabasa puka puka we zvanzi majuda on the day of pentecost

And we are silent when the Bible is true. We are silent when the Bible is true. Ah, rakanyarara Bible. Ah, Bible rakanyarara. Eh, rakanyarara. Hama tiri kuda vanhu mukati mesangano chinyatsa. Tiri kuda vanhu mukati mesangano. Vanoti kana vafundisi vaparidza, kana vadzidzisi vaparidza, zvese zvaparidzwa let us put that into action hallelujah tiri kuda vanhu vanokopa these jews on the day of pentecost they repented they did not just repent votatendeuka asi vakadzorodwa ndokupindwa navo mumvura vaisa mashoko mumabasa Hama, how many times brothers dzatakaverenga Hebrews chapter 10 verse number 25 tisarega kungana kwedu sezvinoita chii kangani kedu hama yatinofunga kungorova zvedu kuchechi we are the churches of christ we speak when the bible speaks and we are silent when the bible is kairezi eutaraura tisu vanhu achona isusu vechurch of christ tisu vanhu ati hebrews chapter 10 verse number 25 tisarega kuungana kwedu sezvinoita chii vangani vedu vanofunga kurova vakarara kumba tiri kuti ngative vaitirei the bible says on the first day of the week musi wekutanga wevhiki tinofanira kuungana as a congregation How many times hama dzaunofunga kuti Sunday rega ndingofuma zvangu ndakarara. Andikunzwa kuneta Monday chipiri chitatu china shanda kana ndiri kubasa. Nezuva ndanyatsozoora. Na Sunday kana nyatsodini? Ivai vai tivei. Kanga ni hama katika mboerengwa mabasa apo chapter 20 verse number 7. Nomusi wekutanga wevhiki takamwana timedu nechi chingwa. asi imweni nguva mai vanonyatsoziva zvavo the doctrine of the bible vanonyatsonzwisisa kuti musi wekutanga wevhiki its not a, an opinion but its a chi commandment from jesus christ halleluya vangani vedu hama vari kuisa that into practice vamwe vedu vanorovha nezvikonzero zvenyama Hama Jacob ari kuti ivai maitirei? Tiri kuda sangano remuChitungwiza riri vibrant. An action-packed congregation in Chitungwiza, hallelujah. Sangano rine vanhu vari action-packed. Vanhu vanoziva kuti Christ Jesus suffered for us on the cross. Zvairwadza, zvairema, asi Mambo Jesu akasacrifice pamuchinjikwa. Iwe nhasi Woti zvinhu zvaoma muZimbabwe economy dhora ranetsa. Samson Sondo hanene hangu kupi? Hama takamboona here kutambudzika kwakaita Jesu pamuchinjikwa? Ivai vaiti vei? First Corinthians chapter 16 verse number 2. Nomusi wekutanga wevhiki umwe nemumwe ngaakamure zvimwe mumba kwani? mumwe nemumwe mumwe nemui ngaakamure zvimwe kumba kwani ivai vaitirei tiri kuda vanhu mukati mesangano retsva rakatengwa by the blood of jesus maikuwa rakafirwa najesu pamuchinjikwa unotoona mumwe munhu achitorara izvozvo nekudaidzira kwese kwandiri kuita ugoshaya kuti zviri kufamba sei nemusi wekutanga wevhiki mumwe nemumwe ngaakamure zvimwe kumba kwani aunganidze paakaona nani ndiro yezvipo inofamba panapo inongofamba inongodini vakomana havanditonetseka kuti akomana ko tiri kugofambire nendiro vamwe vachingoitarisa kudeo varume vakuru chaiva nemabasa vana mai vakuru chaivo tokunwa netumasande skutu zvanzi ivai vaitivei hama tiri kuda sangano muchitungwiza rine vanhu vanove maduart of the world vanoti kana shoko rataura haasi marandure haasi machengeta haasi tsiga haasi kumunda haasi mukusha haasi mbita but in the word of god that is speaking to us halleluya hama tiri kuda an action packed congregation ichitungu an action packed congregation tawanda tinofa kwete zvekuita mamhuza namwari haleluya tiri kuda vanhu vanoziva kuti kana mwari ati mumwe nemumwe harizi benzi ari kutoziva kuti pane chamuchawana chimusimbi hazvina mhosva hamusi kuenda kubasa mwari anotoziva kuti pane chamuchadini but kana ndiro zvipo yakufamba you just look at the pledge uri kuita kunge uri kuona muvi muvi yamai yamai yazuka ndiro iri kufamba yezvimbo you just look at the plat asi shoko riri kuti ivai vaitirei ndoda kuratidza vamwe vakanga vaitire shoko second corinthians chapter number 8 second corinthians chapter number 8 vhesi number 1 kusvika pavhesi number 5 zvino tinokuzivisai hama dzangu nyasha dzamwari dzakapiwa pakereke dzepamakedhoniya kuti pakati pekuedzwa kwavo kukuru kwokutambudzika Mufaro wavo mukuru pamwe chete neurombo hwavo hukuru zvakawanza zvikuru kusanyima kwavo, nokuti ndinopupura kuti vakapa nokuda kwavo pavakagona napo, kuti kunyange kupfuura pavakagona napo. Macongregations eMacedonia vakanga vadzidziswa nemapostori kuti kana paita dambudziko ndinofanira kukotsvera musi wekutanga wevhiki ndinofanira kupa pane zvinhu zvataurwa zvakawanda zvaiwanikwa pamacongregation emacedonia zvanzi vaive vachitambudzika zvikuru vaive varombo zvikuru vaive vasina mufaro zvikuru asi izvo hanzi zvese izvozvi zvakavanza kusanyima kwani nekuti vakaziva kuti its a commandment from the word of who hama tiri kuda any action back the congregation ichitungwiza haleluya tiri kuda vanhu vanoziva kuti kana yangu haikupa hatisi kupa zengeza hatisi kupa manyame hatisi kupa seke but we are giving to our lord hallelujah mamacedonian congregations zvanzi kwaive nanambuya vaitambudzika vanambuya vaishupika vana sekuru harava dzaitambudzika mayouth akanga achitambudzika asi zvanzi pamusoro peurombo hwavo Zvakavanza kusanyiva kwani? Vakaziva kuti vanofanira kuve vaitirei? Hama zvinhu zvakaoma mukati menyika yeZimbabwe. Things are not rosy in our country. Asi haisi iyo excuse pamberi paMwari. If the Macedonian congregations did it, if the Macedonian congregation gave, even munguva dzekutambudzika, even munguva dzeuromba, Iwe unotaura pamberi pamwari kuti unotambudzika, uchanyatsotambudzika. Uchanyatsodini? Ivai vaiti vei? Tiri kuda vanhu mukati mesangano vari action packed. We are the churches of Christ. We speak where the Bible speaks.

asi kana zvakuya paaction hatisi kuratidza action pane mukadzi ainzi docas pajob akanga ari munhu atinzwisise kuti was she rich was she a widow akanga akamira sei mukadzi uyu asi chinondinakidza pano akatora vhangeri rakaradzwa pana acts chapter 2 vhesi number 41 to 47 ari kumba kwake mukadzi anonzi tabhita zvanzi airuka achigadzira hembe aitaura basa rakanga anzwa achiisa mabasa zvanzi aigadzirira kunyange nechirikadzi hembe kunyange nenherera aidzigadzira hembe akanga anzwa vhangeri arinzwa ndokurisa mai Chechi yepaJopa yakanzwa kunzi afa yakachema nekuti mukadzi uyo akanga asingangonzwe she was not a hearer only but aiti kana achinge anzwa vhangeri kana achinge anzwa kuti mukati mesangano tinofanira kuita benoveland wake elder raura murume uyu mukadzi uyo anonzi docas waitora zvaanzwa zvisamai mabasa zvinonzi vanhu vakachema vakachema nekuti tabhita akanga adini hama tiri kuda sangano mukati mechitungwiza kubva nhasi zvichienda mberi kana tikaramba tine attitude yekungonzwa kana tikaramba tine attitude yekungonzwa o munonzwa hanzi dzinonzwa sadzidini kana tikaramba tine atude kungonzwa the church of the lord in chitungwiza is going to die halleluya hama tiri kuda vanhu vanoratidza action kana tanzwa vhangeri kana tanzwa hama jesu rotisi mai mabasa Jacob chapter 1 verse number 27. kunamata kutsvene kwakarurama kusine mhosva pamberi pamwana wedu nababa ndiko kufambira nherera nechikazi pakutambudziko kwavo nokudzichengeta kuti arege kusvibiswa nenyika pure religion kunamata kutsvene basa rechurch the mission of the church ine zvinhu zvingani zvitatu evangelism edification and benevolent hallelujah we are the true churches of christ we speak what the bible teach we speak what the bible chii tisu vanhu achona wangani zvavo vane nherera mukati memasangano vangani zvavo vane chirikadzi mukati memasangano what are we doing to them chii chatiri kuita kuchirikadzi Chii chatiri kuita kunherera? Hatikunamate kutsvene, kunamata kusina chipomerwavo mukusha ndekekushanyira chirikadzi nenherera mumatambudziko ani? How many widows do we have in our congregations? dzatinotoziva kuti idzichirikadzi idzi tisu anhu achona sangano rakafirwa rakatengwa neropa rajesu tisu chechi yechokwadi handipokani nazvo amen we are the true church amen tisangano racho amen but ndinoda kubvunza nherera tinadzo kwaseke nherera tinadzo kuchitungwiza chirikadzi tinadzo kumanyame what have we done to them what have we done to orphans what have we done to widows as the true church chii chatakaita kwavanhu hazvina kunzi vapei mapei kana nguva potuke je shuga hama tichatongwa namwari haleluya tichatongwa nezuva rekupedzisira ivai vaiti vei kana shoko chimusimbe richiti chengetai nhera rechirikadzi hazvisi kunzi its a matter of opinion bond but it's a doctrinal it's a command ivai vaiti vei tine chirikadzi dzatiinadzo tine nherera dzatiinadzo dziri kuda attention of the congregation dziri kuda rubatsiro kubva mukati mesangano asi dambudziko renderengochema haa zvakaoma Zvakadini? Macedonian congregations zvakanga zvakativaomera kukunda zvenyu zvedu zvatinazvo izvi. But zvanzi zvakawanza kusanyima kwani? Kusanyima kwani? Hama tiri kuda sangano mukati mechitungwiza rinoti kana radzidziswa vhangeri kana vhangeri richiti endai munobatsira nhererano chiri kadzi haise metafopi nekuti hatozozviita hedu inhau yekuti zvinofanira kutodini wedha tinoda kana kuti hatidini sangano rajesu ratanga mujerusaremu as chapter 2 verse number 41 avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa nezuva iroro Vakapamhadzwa nezuva ripi? Vanhu ava vakanga vari maJudha, asi chinondinakidza shoko raMwari zvanzi vakatsungirira pakudzidzisa kwai zvairwadza zvairema vakanga vari vanhu vanga vajaira religion yejudaism now from judaism to christianity vanga vajaira kupa chegumi vanga vajaira kuteredza zuva resabata vanga vajaira kupa zvipiriso asi vakuudzwa kunzi zvese izvo zvakapera we are now under the christian dispensation takurarama pasi pakristu zvanzi majudha ava vakatsungirira they persevered it was hard for them but they persevered vakatsungirira pakudzidzisa kwavapostora ama tinombotsungirere padzidziso dzevafundisi dzatinoudzwa kana mfundisi atiudza kuti ngatibatei nguva zviri mushoko rani kana mfundisi achiti ngatiuye musi wesvondo zviri mushoko rani makristu zvanzi vakatsungirira zvairwadza zvairema asi vakatsungirira nekuti vakaziva kuti raive basa ravaifanira kubata hama tiri kuda vanhu mukati mesangano chitungwiza vachatsungirira pakudzidzisa kwevaapostora shoko ramwari rinoti vafundisi ngavachengetwe haleluya haleluya shoko ramwari rinoti musaregera vafundisi vari mumasuwo enyu vachifa nei Ndo zvinotaura shoko rani. Kana mukandiwenga vekumanyami kana mukandiita mufana kana kushamisira take and go. Tiri kutaura mangwana anani kuti shoko raMwari rinoti chengetai vafundisi vari mukati mesangano rani. Haisi plea yatsika. Haisi plea yakumunda. Haisi plea yamachengeta. haisi dzidziso yamaranduri but idzidziso iri kubva kunani vafundisi vanofanira kuchengetwa necongregation zengeza how much are we supporting our preacher halleluya seke how much are we supporting our preacher halleluya manyame mayamara maivanzi hatiri vashoma kana maichirisei muri vashoma imi chii chamunoitira mufundisi wenyu muda kuti apihwe nani mari mufundisi wenyu ivai vaitivei tiri kuda vanhu mukati mechitungu izi vanoziva kuti vafundisi vakakosha mubasa ramwari haleluya vafundisi ngavakutirwe mbuya kumunda sapotei vafundisi haleluya Ngatikotsore vafundisi nekuti hatina kuye kuti tikotsorei but Jesu ndiye akataura kuti kotsorai vafundisi. Haleluya. Imafundisi kana makotsora paridza evhangeri. Paridza chi? Paridza basa renyu. Muri kuziva zviri kutaura. Kune vamwe vafundisi vasingashandi. kana takotsverwa vafundisi ngatiende tinoparidza chii isu sesangano zvekare tine basa rekuparidza nekuti the grand commission inoti endai munyika muparidze zvikwa zvose chii ivhangeri hama tiri kuda vanhu mukati mesangano vanoenda vachiparidza vhangeri as a congregation What are we doing? Hama tichave nemhosva kana sangano rinoziva kuti munhu akauya panavo ngatitipoyo muyenzi kana aripo hamene ngatitipoyo munhu mutsva kumana momudza kuti tisu chitungwiza yacho iyo yese ishi iyo ishi ndiyo yese chitungwiza yacho sekuru matemba sukukai muione chitungwiza yacho sukukai sekuru matemba muione kana mausungwa namfundisi musungwa neprimizi ndochitungwiza yacho ne ndochitungwiza yacho yese chitungwiza churches of christ seke chitungwiza mayambara zengeza manyami five chi congregations garai pasi sekumati Five congregations dzakanga dzakaungana pazengeza vakanga vaine fellowship vachifellowshipa vachinamata mwari the congregations in chitungwiza vamwe vakatobva kusouth africa namai mutsauni pakanga pakazara hama tine mhosva pamberi pani tiri kuda vanhu vanoita evangelism tiri kuda vanhu vanokotsvera basa ramwari vanhu vanosapota the work of the lord harisi basa rematreasury harisi basa recommitte harisi basa remaelders ibasa redu sesangano to support the work of the lord as elders Matariri, tiri kuita here basa redu maelders? Ivai vaiti vei? Elders, the ordained elders, the ordained preachers of the gospel. Are we doing our work? Tiri kuita here basa redu hama? The committee, the leadership, hutungamiriri wepasangano Sekuru Chimusimbi vatsuka the chairman at Zengeza as the leader of the church as the leader of the leadership at Zengeza hama tiri kubata here basa raMwari nemabasa anoda kuti riitwe kati imwe nguva tinozongoita maleaders kana pane zvinhu zvenyama zvinhu zvemweya tinombotura here mastrategic plans vatero navakumunda kumbogara pasi as the commit kuti arume toita seiko nebasa pachechi yepamayambara Ivai, ivai, tivai. Be doers of chi? The word. Ndofarira mumwe mukadzi aka akataura naJesu patsvii. Zvanzi mukadzi uyo akanga ari pano. Ndobva audzwa naJesu zvanzi mai. Maita varume vangani? Vangani? Vashanu. wamuinaye izvozvi haasi murume wani ah. mukadzi uyu ndinofarira the action yaanotora audzwa zvikanzi ndini kristu mwanakomana wani dai waiziva kuti ndinani ini ndindogona kutokupa mvura yekuti auzombofi wakanzwa nyota Zvanzi mukadzi uyo akasiya chirongo chake ndokumhanya muguta reSamaria ndokundoudza maSamaritans zvikanzi uyai muone Jesu wandiudza zvandiri zvose ndiye Messiah is the Christ wakamhanya ehalot akamhanya muguta reSamaria chinyadza tokundwa rene ehalot aizikanwa iSamaria Mbuya Bara Masimbe, what are you doing as a leader paZengeza? Mukadzi akamhanya muguta mbuya Chimusimbe ndokuenda muguta reZengeza 3 ndokuenda muguta reZengeza 5 ndokuenda kuNOP kuzvidhuri ndokundoudza vanhu zvikanzi uye muone Jesu wandiudza zvandiri zvose. vanhu vakamhanya vachinoona ani ivai vaitirei mukadzi aigona kunge agara kuti hajesu ah, amaita basa mandiudza ka kuti ndimi kristu chindiudzai kuti ndoita sei vari baichi baitu saka ndoita sei nhai jesu but zvanzi akasiya chirongo chake ndokumhanya muguta ndokuenda kunoudza the samaritans zvikanzi come and see christ the messiah apa tiri kuda vanhu vanotora the great commission voenda muzengeza voenda kwaseka voenda kutitungwiza voenda kumayamara vonoudza wanu about christ jesus haleluya maelders Elders, are we doing our job? Basa revatari tinoriziva, haleluya. We know the duty of the elders. Takaordenwa maelders. Madeacons, we know the duty of deacons. Haisi nawo yekutamba nayo, haleluya. Haisi nawo yemamhuzi ekuti ngatikanye sadza panze apa. Tinobika sadza ne, nevhu nemashizha. Takuti daddy ndimi, mama ndimi. Takudya sadza revhu. Takudya nemuriwo wemashizha. Haisina uye kutamba nani? Haisina uye kutamba nani? We have a duty to carry in the Lord's church. Tichave nemhosva kumusoro kudenga. kuti makanga muri vatungamiri makadzidza the leadership rose makadzidza the christian rose what did you do zvamakadzidza makaitei pane karyo kaimba nachambo zvanzi ndichatiko kana ishiwo tibvunza kuti makaitei makabatei anotaura kuti mupostori pauro achataura kuti ndakaenda kumakedhonia ndakaenda kufilipai ndakaenda kuefesasi ndakaenda kwakati ndikabatira shoko rei hama kana mwari achikubvunza mangwanana achakuona uri munhu here anobatira pabasa rake the jews on the pentecost vakazviita matthew chapter 7 verse number 24 vese rede kupedzisira ende tinoita an action packed congregation halleluya halleluya ende tinoita an action packed chii congregation Vafundisi ngavakotsvere kwaseke uko sapotai vatsiga haleluya. Kumayambara sapotai mfundisi mbita haleluya. Haleluya. Kumanyame sapotai vamarandura haleluya. Kuzengeza sapotai macheketa haleluya. Tiri kuda an action package congregation haleluya. Kana vafundisi vakakotsverwa havanotsvake mabasa kumaindustry ndiri kunyeperesiku. Hatinoforere ucha plain ba. hatinofori muridzo tona imwe tivatatu mahwindi dzengeza pagomba tinogona kuzviita kumunhu zvingatadzi ichitozara kombi nasikuramwa hanotonyarita ndaro yemudharo pira yemudharo tinoswira tine kana 20 dollars pazuva ndikunyepese mu patinyara madharo ta paita kumunda madhara e ngatipindidze madhara tinoita mari handitika tiri kuda vanhu hama vanoziva kuti kana tanzi ivai vaitirei ngatiye vaitirei kairesi Ngative vaitirei kana zvanzi kusapota vafundisi munhu wese ngaasapote vai kubva kuwana mayuthi vakuru vese ngatikotsore basa rani hakusi kukotsora machengeta but kukotsora basa rani an action packed congregation halleluya asi kukambena but tiri kutaura zvinhu shoko rani matthew chapter 7 verse number 24 to 27 Vese rekupedzisira rechipiri nerekupedzisira. Naizvozvo mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu awa akaita akafananidzwa nemurume wakachenjera wakavaka imba yake paruware. Mvura yakanaya, mvura zhinji ikanauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikasawa, nokuti yakanga yakatewa paruware. mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu akasaita ungafananidzwa nemurume benzi murume chi underline the word benzi wakavaka imba yake pajecha mvura ikanaya mvura zhinji ikauya mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikawa kuva kwayo kukava kukuru Jesu panapa ari kutaura pamusoro pekunzwa nekudini mashoko aya ndo mashoko ataverenga kuna jakobho zvakare but panapa ari kubva mumukanwa madhimesaya ari kubva mumuromo memunhu akaita kuti nhasi tive zvatii haleluya hanzi anonzwa mashoko ebhuku yakaita akafanana nemunhu akavaka imba yake pai mvura yakauya mhepo yakauya asi imba yakaramba yakadini haasi kutaura pamusoro pemba ba but kutaura pamusoro pe the second coming of jesus christ halleluya hama kana tisingaite mabasa atinorairwa neshoko ramwari kuchave nekugeda geda kwei zuva rinodzoka jesu Sekuru Tsiga, mbuya Kutsime, muchave nemhosva pamberi paMwari. Haleluya. Hama tiri kuda an action packed congregation Nyawori. An action packed congregation Tambaoka, Mpondi, Kotsani, Chipendo. Tribunal congregation ine vanhu vari vibrant maikuwa vanhu vari vibrant mbuya sachikoi vanoziva kuti basa rarisi redu iri is the work of the lord yakafirwa yakatambudzikirwa yakapesekitirwa jesu in jerusalem kunzwa nekudini ama Takafana nemunhu pane vanhu vaviri vatauri. Zvanzi mwaka vakaimba pai? Parwara. Mumwaka vakapa jecha. But mhepo yakati yauya yepa jecha yakaenda nemvura. Nevanhu vachona zvese vakadini? Hama kana hwama ndechinge yarira. Jesu neimweni nguva achitaura kuna John chapter 12 verse number 48. Anotii shoko randakarima. The word that I spoke to you It's the same word that is going to judge you on the day of judgment. Hallelujah. Shoko randakareva kwauri. Shoko randakareva kwauri matemba randaparidza nhasi. Kana ukarishora, kana ukarivenga, kana ukarizvidza, zvidza hako. But that's the same message tambauka that is going to judge us on the day of judgment. Hallelujah. Hama zuva guru richauya. Zuva guru chadini? Richauya. Are we an action packed congregation? Kana kuti imwe nguva tinongogona kutaura benzi kuparidza kuparidza kuparidza kuparidza asi mabasa hatisi kudini shoko randakareva ndo richatitonga nezva ri kudini mbuya marume shoko randakareva shoko rataurwa nhasi shoko rakaparidzwa kakawanda richibva mushoko ramwana the doctrine of jesus christ ndo ichatitonga nezva ri kupesa we are the churches of christ We speak what the Bible chi. We are silent. Hatauri slogan. We are the churches of Christ. We speak what the Bible speaks. We are silent. Ama. Ama. Haisina uyo kutamba nayo. Hallelujah. Haisina uyo kutamba nani? Kanganika wakarova zvako. But Bible rinotisarova. kangani izvozvo mwanga akatopurana kuti pano pazengeza ndopinda kuchitungiza ndosipa hangu five dollars vanhu asi daupa five rand kaunhu asi vatonyima zvangu asi chokuti tinomusi wekutanga uyi mumwe nemwe ngaakamure zvimwe kumba kwani kangani hama kataka neglecta zvinotaurwa neshoko ramwari kangani hama kati akanyepera mweya mutsvene chaiwo kuti na ndichakotsvira basa ramwari nezvakati imwe nguva torega kuzviita tichatongwa namwari shoko randakareva ndo richakutongai nezuva rekudini ivai vaiti veshoko mwari wakomera kushoko rachiti amen, amen.